Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ Imwiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum se niltaqa' ma' Patrick Fenek li huwa artist, fotografu u edukatur. Huwa studja l-fotografija u d-disinn f'Firenze u f'Milan wara li rebaħ borsa ta' studju mill-Istituto Italiano di Cultura. Kien wieħed mill-fundaturi ta' grupp ta' artisti kontemporanji bl-isem ta' Start. Kellu numru ta' wirjiet barra minn Malta fosthom wirja fl-Smithsonian National Gallery f'Washington DC. Fenech huwa wkoll Visiting Lecturer fil-Fakultà tal-Media u Knowledge Sciences fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb tiegħu, The Maltese Village Festa, A Traditional Yearly Ritual, rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tas-sena l-oħra fil-kategorija ta' Riċerka Ġenerali. U issa se naqralkom silta minnu. If we take a close look at the Maltese language, which is spiced with sayings,

in a person's life. U issa, biex nistieden il-Patrick biex jiġi hawnhekk, nitkellmu ftit. Kif inti Patrick? Mhux ħażin, grazzi.
Grazzi tal qajt l-istedina tagħna. Anzi, grazzi li lek tal-istedinni. Mela, Paul Sant Kassja fil-prologu jiddeskrivi x-xogħol tiegħek bħala photographic essay. Ir-ritratti li jidru fil-ktib huma dokument ta' entużjażmu bla razan, passjoni, dedikazzjoni u anke investiment. Il-flejjes kbar li jintefqu fuq il-lob tan-nar u elementi oħra tal-ispettaklu. X'elementi fil-lingwaġġ viżwali tal-festa Maltija tarhom uniċi u endemiċi għall-kultura lokali? Aha, interessanti, naħseb. Naħseb il-karattru uniku, mhux uniku, ma li jispikka fuq oħrajn fil-festa Maltija hija ovvjament il-pika u tiġejja minħabba l-fatt li aħna bħala Malti, bħala poplu Malti dejjem irridu inżommu ma' naħa u ma' oħra, issa ġejja l-World Cup pereżempju allura hawn min iżomm mal-Ingliżi u mat-Taljani sfortunatament mhumiex qegħdin fil-kompetizzjoni, imma dejjem irridu inżommu ma' naħa biex inħossuna anki parti ta' komunità u hekk jiġri fil-festa min iżomm ma' partit min iżomm ma' ma' ma' ma' klabb ma' x'ismu tal-banda tan-naħa l-oħra, eċċetera eċċetera. U dan jixpruna dal-ispeċi ta' konflitt jagħti lok biex ukoll il-partitarji joħorġu b'dak li jgħidulhom sorpriżi u joħorġu b'elementi viżivi kull sena ġodda ħalli jesprimu l-kwalità tal-marċ pereżempju tagħhom. U dan dan huwa naħseb il-ġismu viżiv li l-iktar joħroġ fil-festa Maltija u koll insibuh anke fil-festi ta' Sqallija fejn nafu li għandhom festi ta' qaddisin titolari U hemm tidħol ukoll il-pika. Dan fil-fatt mill-famuż ktieb ta' Giuseppe Verga, novella tiegħu La guerra dei santi. Mistoqsija li torbot ma' ta' qabel. Li kieku kellhom jitolbuk abstract ta' din il-photographic essay, xi tkun fil-qosor? Ok,
il-mistoqsija li saqsejt bħala dik li jgħidulha bl-Ingliż research question hi kienet li x'inhu dal-fenomenu li aħna fil-bidu tas-sajf, nista' ngħid anki mill-aħħar ta' Mejju, xi ħadd qisu jixgħal swiċċ ġenerali u f'daqqa waħda kull villaġġ ikollhom il-festi anki għal darba tnejn tlieta sal-aħħar tas-sajf. Ġifieri dan huwa forsi xi ħaġa li aħna nieħdu for granted, nieħdu you know, peress li, li, li mdorrin għaliha, allora ma natux każ, u però barrani li jiġi għax fosna ipoġġi dat tip ta', ta, ta mistoqsija. Um, u fil-fatt dak il-ktib jeżamina uh, Fil-fond, għax kif taf inti hemm ħafna awturi li kkontribwixxew għall-kitba tal-ktieb fejn jidħlu fil-fond fil-oriġini tal-festa l-aspetti viżivi u l-aspetti taċ-ċelebrazzjoni ta' barra, ir-ritwali ta' ġewwa, il-piki, il-logħob tan-nar, dawn kollha jispjegaw fil-fond eżattament x'jiġri matul sena partikolari ta' festa. Il-proġett fil-fatt beda disa' snin ilu, jiġifieri d-dokumentarju viżiv, il-fotografija, saret ma' medda ta' disa' snin, anki minħabba l-fatt li kellna nirriċerkaw f'arkivji eżistenti ħabba biex insibu ritratti ta' żminijiet imgħoddija, tifhem. Ara, Ħa ħafna żmien biex jinġabar u mbagħad kellna lil Godfrey Farrugia, l-editur biex iggwidana wkoll jgħaqqad il-ktieb u b'hekk mbagħad wasalna għall-pubblikazzjoni fl-aħħar.
Fl-introduzzjoni tiegħek fis-silta li għadna kif qrajna, titkellem fuq kif il-lingwa ta' kuljum tal-Maltin tagħmel użu minn qwiel b'referenza diretta għall-qaddisin u l-festi tagħhom. biex tirreferi għal perijodi ta' ħin. Dan bla dubju jixhed għar-rwol kruċjali tar-reliġjon u t-tradizzjonijiet tagħha fl-istorja ta' pajjiżna. Forsi għalhekk hemm tendenza qalb nies edukati li jumbraw il-festi u kull m'għandu x'jaqsam magħhom?
Eh, ma naħsibx li hija kwistjoni ta' hemmx nies edukati jew le, għax eh, daw insibuhom fil-ġiex fuq il-ġiex naħat, jiġifieri n-naħa ta' min iħobb il-festa u n-naħa ta' min Forsi jobgħod il-festa. Kif nafu pereżempju għandna Membri Parlamentari li huma involuti direttament fil-festa, ħafna minnhom bil-liċenzja biex jaħdmu n-nhar ukoll. Nafu nutara, avukati li huma rappreżentanti jew saħansitra president tal-baned tal-mużika. Jiġifieri fil-ġiex naħat hemm taħlita biex ngħid hekk ta' nies forsi professjonisti edukati u dawk li forsi hum inqas. Mhm. Eh? Li huwa interessanti forsi wieħed irid jara bħala demographics fejn l-iktar huma iktar popolari Pereżempju, nafu ċerti li s-South hemm iktar attendenza u iktar akkaniżmu għall-festa tal-villaġġ, sewwa, mentri fin-North, jekk nieħdu pereżempju Tas-Sliema u San Ġiljan u nibqgħu tilgħin, it-tendenza hija inqas. Forsi wieħed, you know, jagħmel studju, analiżi ta' dan, ta' dal-fatt. Mhm.
Bla dubju wieħed mill-aktar settijiet ta' ritratti interessanti huma dawk li jiddokumentaw ir-rivalità bejn il-banet ta' Ħażabbar u rħula oħra, b'mod partikolari dawk tal-baqra u tal-bajda ta' Ħażabbar, il-blu tal-baqra u l-ħodor tal-bajda. Il-mod kif ir-ritratti huma mqegħdin fuq il-faċċata tal-ktieb bil-kontrasti fil-kuluri huwa indikattiv tal-vjolenza tar-rivalità bejn dawn il-banet u oħrajn. Bħala riċerkatur u fotografu, int Bla dubju għandek fil-pussess tiegħek ritratti li jiddokumentaw din il-vjolenza direttament. Għalfejn ħallejthom barra? Ehm, mela għandek tkun taf li m'għandix. Ok.
Għas sempliċi raġuni li ehm, forsi kont fortunat li dak dak iż-żmien jew meta ġraw daw l-affarijiet ma kontx preżenti. Però eh, forsi mbagħad mort l-għada jew biex ninvestiga u nara x'ġara eżatt. Eh, Il-ktieb, b'mod kif kif urejt dal-element fil-ktieb, huwa dak li jgħidulu bl-Ingliż inference, jiġifieri inti tista' tuża xi ħaġa biex tirrappreżenta xi ħaġa oħra u naturalment f'ħafna mir-ritratti fejn hemm pereżempju, semmejtha Ħaż-Żabbar inti, fejn hemm kontinġent enormi ta' pulizija, dan ovvjament jixhed li you know il-qiegħa hemmhekk hija daqsxejn allura ir-ritratt jirreferi għal xi tip ta' ta' ta' jekk saret violenza ma nafx dakinhar imma ta' antagoniżmu ovvjament ta' kanit. Ok.
Issa, hawnhekk għandna xi kotba li ġibt miegħek inti. Tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Aha.
Xtaqt nibda mill mill-ewwel wieħed u kif qed tara huwa daqsxejn malandat għax tant nirreferi lejh. Tant tant nużah huwa On Photography ta' Susan Sontag. Kien ktieb li l-ħabib tiegħi Professur Paolo San Kassja kien irregalari fil-sebgħinijiet u ktieb importanti ħafna li dana illum il-ġurnata isuh bħala t-toolkit ta' Jekk inti trid, pereżempju, tikteb fuq il-fotografija jew issir kritiku ta' dal-medium viżiv, dan huwa t-toolkit proprju li inti għandek bżonn. Susan Sontag, kif nafu aħna, kienet intellettwali u skrittriċi Amerikana, fil-fatt kienu jirreferu lejha bħala the dark lady of America, però, Kitbet il-ktieb u kollox interessanti ngħidu ngħidu dan il-ktieb kitbitu minħabba l-fatt li hi kienet tistmerr il-fotografija. U allura ħarġet essays li huma brillanti u ktieb ta', ta referenza fil-fatt l-istudenti tagħna dejjem nirreferi leh bħala bħala ktieb gwida, bħala ktieb importanti ħafna. U hawnhekk għandna Man Watching ta' Desmond Morris. Ok.
Desmond Morris għal min ma jafx kien kien magħna, kien jgħix hawn Malta għal ċertu żmien, u fil-fatt dana il-ktieb oriġinah Pjazza Reġina għand il-Cafe Premier. Hemmhekk beda l-idea ta' dal-ktieb fejn hu kien qed josserva l-aspett ta' kif nikkomunikaw bis-sinjali u dak li għodulhom gestures bl-Ingliż. u ħoloq sensiela sħiħa għal Thames TV minn għalija fuq man watching, jiġifieri you know, aspetti eh, ta' kif aħna eh, pereżempju insellmu f'ħafna pajjiżi differenti, Mediterran, il-x'jismu Ażjatiku, huma daw kollha differenti ta' kif wieħed isellem, l-Afrika pereżempju, huwa dokumentarju vera interessanti. Eħe, dal-ktieb fil-fatt huwa fond ta' tagħrif għal min ikun qed jistudja soċjoġoloġija pereżempju, anki anki jien stess għeni ħafna biex anki nipprevedi ċerti sitwazzjonijiet jiena qed niffotografa pereżempju eh, f'ambjent ehm, eh, ta', ta komunità ehm, ċertu manieri u ċertu ehm, eh, andamenti ta', ta, ta kif grupp ta' nies jew individwi jikkorrispondu bejniethom. Mhm. U l-aħħar wieħed hawnhekk. Dan huwa proġett li kien interessanti ħafna u għalija kienet kienet xi ħaġa meraviljuża li, li, li fl-aħħar tħalt jew kelli l-opportunità li naċċedi il-kollezzjoni u l-arkivju ta' Richard Ellis li huwa kien rather fotografu Ingliż li ġie Malta ftit wara l-invenzjoni tal-fotografija sa fejn fin fl-1860 ġie hawn Malta inħabb ma' mara Maltija u baqa' hawnhekk. Fortunatament għalina baqa' hawnhekk allura seta' ffotografa aspetti varji tal-ħajja Maltija li fil-fatt jirriżulta li l-arkivju għandu llum il-ġurnata mal-40,000 negattiva, immaġina ġifieri dan huwa mhm. arkivju eh, enormi u importanti ħafna. Mhm. Jiena kont fuq proġett ma' pubblikatur fejn il-pubblikatur kien ipproduċa erba' kotba għall-edizzjoni sħiħa. Kif għadtlek qabel, meta inti tidħol f'dal arkivju tibda tara ċertu immaġini li saru kważi mit-sena ilu, jekk mhux iżjed, u pajjiżna kif kien dak iż-żmien hija xi ħaġa fantastika. U dan mbagħad ovvjament jirriżulta fil-edizzjoni, fil-volumi li ħareġ il-pubblikatur. Wasalna fit-tmiem il-programm, grazzi ħafna tal-li ġejt. Grazzi lilek.
U aħna wasalna fit tmim programmi ieħor Witch in Witch, narawkom il-ġimgħa d-dieħla biex nitqama' awtur jew awtriċi oħra.